Richard Muscat jaqra Għandi Missjoni Għalik 1981 u 1987, Ix-Xandir tal-Partit Nazzjonalista minn Ragusa u t-Trasferiment f'Ruma, rakkont sħiħ mimli avventuri, riskji u ċaħdiet sar-rebħa. Awdjobook għal ġenerazzjoni ġdida. Qari koinvolġenti u li jqanqal mill-awtur tal-famuż djarju. Produzzjoni Net FM Studio, John Bruno. Introduzzjoni tal-kapitli, Carmen George. Dedika lil Joyce, Massimo, Mariano u Marco.

Il-libertà tal-espressjoni.
Il-libertà tal-espressjoni hi l-aktar libertà bażika fost il-libertajiet kollha. Meta l-bniedem ma jkollux il-kelma ħilsa, tkun f'ħabs tal-ideat, għax l-ideat jibqgħu f'moħħu u ma jkun jista' jaqsamhom ma' ħadd. Il-libertà tagħna tal-assoċjazzjoni, pereżempju, tiddependi fuq il-libertà tal-kelma Ma nistgħux ningħaqdu flimkien fl-ideat jekk l-ewwel ma nkunux saminihom u ddibattejnihom b'mod ħieles. Ma nistgħux nimxu 'l quddiem f'kull ħaġa li rridu nagħmlu fid-demokrazija jekk qabel xejn ma jkollniex il-libertà li nesprimu ruħna ma' xulxin bl-aktar mod ħieles. Kemm importanti l-libertà tal-kelma joħroġ ukoll mill-fatt li gvernijiet antidemokratiċi u antiliberali l-ewwel ma jippruvaw jagħmlu hu fil-fatt li jxekklu l-kelma ħielsa. Dan hu li sar f'Malta wkoll fis-snin 70 u fl-ewwel snin tat-80. Il-bniedem li jgħożż il-libertà u d-demokrazija jiqfilhom lill-gvernijiet awtokratiċi li jippruvaw ixekklulu l-libertà tal-kelma. Dan hu li għamlu dawk li kienu fil-Partit Nazzjonalista u fil-midja ħielsa Maltija f'dawk l-istess snin. Richard Muscat jippersonifikhom għax kien l-aktar wieħed li fis-snin tmenin kien eżempju b'ħajtu stess tad-difiża importanti ħafna tal-libertà tal-espressjoni. Dan il-ktieb mhuwiex biss tifkira ta' dak li għaddew minnu Richard Muscat u l-familja tiegħu flimkien ma' Maltin u Għawdxin biex erġajna ksibna l-libertà u d-demokrazija fl-1987, dan il-ktieb iseddaq ukoll l-impenn tagħna favur il-libertà tal-espressjoni quddiem theddidiet ġodda għal din il-libertà bażika, theddidiet xejn anqas insidjużi proprju għax huma wkoll aktar sofistikati. Illum qed naraw lill-Gvern tal-istess partit jerġa' jieħu kompletament f'idejh lix-xandir pubbliku li llum hu mmexxi direttament mill-Berġa ta' Kastilja. Qed naraw li l-Gvern tal-istess partit jipprova jixtri lill-media indipendenti u jekk ma jirnexxilux jheddidha. Qed naraw li l-Gvern tal-istess partit jhedded lill-Oppożizzjoni milli taqdi dmirha billi titkellem ċar hi u żżommu taħt skrutinju qawwi. Qed naraw li l-Gvern tal-istess partit jipprova saħansitra jikkorrompi lill-media indipendenti fil-każ issa notorju tal-korruzzjoni fuq livell internazzjonali fl-iskandlu tal-Panama li fih kien hemm involut ukoll attentat għax-xiri korrott ta' mezzi tal-midja indipendenti. Qed naraw li l-Gvern tal-istess partit ixerred l-idea awtokratika li l-midja indipendenti qiegħda hemm biex tfaħħru u biex ixxandar il-gideb li jitmagħha. Dmir il-midja ħielsa hu proprju l-maqlub, li tiddefendi l-aqwa libertà, li hi l-libertà tal-espressjoni, u li żżomm taħt skrutinju qawwi lil min ikollu l-poter f'idejh għax il-poter hu tan-nies. Hu biss misluf lill-gvernijiet u l-gvern m'għandux jabbuża minnu. Dan il-ktieb li għandek f'idejk ma jfakkarniex biss f'dak li ġara fil-passat, u f'dak li għamel Richard Muscat u l-kollaboraturi tiegħu, imma jseddaq ukoll l-impenn kbir tagħna biex lil pajjiżna nagħtuh il-libertà l-aktar sħiħa u l-aktar bażika tal-espressjoni fis-sħuħija kollha tagħha. Simon Busuttil. Introduzzjoni Ilqajt b'sens ta' dover u soddisfazzjon l-istedina ta' Richard Muscat biex nikteb erba' kelmiet ta' introduzzjoni għal din il-pubblikazzjoni. Is-sens ta' dover ġej mill-fatt li dan il-ktieb hu rakkont ta' episodju twil fil-ħajja ta' Richard u tal-familja tiegħu, li jaf il-bidu tiegħu għal deċiżjoni li ħadt jien f'Ottubru tal-1981. Kont tlabt lil Richard jidħol għal missjoni importanti li jwassal il-vuċi tal-Partit Nazzjonalista minn Sqallija fi żmien ta' diffikultajiet politiċi kbar f'pajjiżna. Iżda għandi wkoll sens kbir ta' soddisfazzjon. Il-qarrej żgur japprezza l-qlubija, is-sens ta' dedikazzjoni u l-impenn li wera Richard Muscat tul is-snin li kien kostrett jgħaddi barra minn pajjiżu. Għandi s-soddisfazzjon li għamilt għażla tajba meta fdajt missjoni importanti lil Richard. Kont jien stess li ħajjart u wara insistejt li Richard għandu jippubblika d-djarju tiegħu. Deċiżjoni li rrakkomandajt malli qrajt xi ftit paġni tal-manuskritt snin ilu. Mill-ewwel irrealizzajt mhux biss l-akkuratezza ta' dak li kien irreġistra bil-miktub Richard meta l-istorja kienet qiegħda ssir, iżda apprezzajt l-importanza storika u d-dimensjoni umana ta' din il-ġrajja. Illum drajna bil-pluraliżmu fix-xandir. Ma tlaħħaqx mal-istazzjonijiet lokali tar-radju u tat-televiżjoni. Kulħadd jgħid li jrid fl-akbar libertà. Il-qniepen kollha, anki dawk l-aktar imġenġla, idoqqu t-tokki tagħhom. Iżda bejn l-1981 u l-1987, il-vuċi tal-Partit Nazzjonalista kienet maħnuqa kważi għal kollox. Kien hemm ordni, saħansitra, biex ismi ma jissemmiex fuq ix-xandir tal-Istat, li ma kienx hemm ħliefu. Bilkemm titwemmen l-istorja rakkontata f'dan il-ktieb. Ir-rebħa ġiet bir-riżultat tal-elezzjoni proklamat fit-tnax ta' Mejju tal-1987 u l-għada Richard Muscat irritorna Malta bħala ċittadin Malti ħieles, kburi bis-sehem li kien ta għar-rebħa ta' pajjiżu u bid-dinjità ta' patrijott. Ir-rebħa kienet ġiet sforz il-prinċipji li nemmnu fihom u akkost ta' sagrifiċċji personali. Fit-Tnejn iddistingwa ruħu l-awtur ta' dan il-ktieb, mimli b'rakkonti ta' mumenti ta' entużjażmu eżaltanti kif ukoll b'oħrajn li jmissu livelli ta' disperazzjoni. Iżda Richard Muscat qatt ma abbanduna l-prinċipji u l-ideali li kien qed jaħdem għalihom minkejja li l-piż tas-sagrifiċċju kien għoddu se jgħaffġu sakemm kull darba reġa' qam bl-entużjażmu ta' qabel. Dan id-djarju hu xhieda wkoll tad-determinazzjoni tal-Partit Nazzjonalista li ma qatax qalbu fiċ-ċirkustanzi diffiċli u għeleb id-diffikultajiet kollha, mhux l-anqas dawk finanzjarji. Il-ktieb isemmi għadd ta' persuni b'isimhom u ħafna oħrajn li lkoll taw is-sehem siewi tagħhom. lil dawn kollha jixraq kull tifħir. Għalina lkoll li għexna dan ir-rakkont, din il-pubblikazzjoni ġġibilna memorji sbieħ, kważi nostalġija għal dawk iż-żminijiet diffiċli, perikolużi u ta' qtigħ il-qalb iżda fl-istess ħin ta' glorja u ta' ferħ li jiġu mis-soddisfazzjon li tkun qdejt dmirek. Nirrakkomanda u nittama li dan il-ktieb jinqara minn kull min jixtieq ikun jaf il-verità tat-taqtigħa politika tas-snin tmenin. Eddie Fenech Adami, ħmistax ta' Marzu 1996. l-għanijiet politiċi tagħhom. Jien ukoll ħassejt il-ħtieġa li dan ir-rakkont ngħaddih kollu lill-qarrejja f'ġieħ is-sagrifiċċji li saru f'isem il-valuri minsuġin fil-konvinzjonijiet politiċi tiegħi u ta' tant oħrajn li kienu nvoluti kemm fi Sqallija kif ukoll fl-istudios tal-Partit Nazzjonalista. Meta qed insemmi l-ħidma li saret fuq il-produzzjoni tal-programmi mill-istudios tal-Partit, nixtieq infakkar fi ħbieb bħal Manny Spiteri, Louis Portelli, Mario Ascione, Larry Calleja li ħallew din il-ħajja u lil Charles Stroud, Austin Sammut, Victor Camilleri, John Schranz, Paul De Majo Albanese u oħrajn li ħafna minnhom ma kontx nafhom għax naturalment ma kontx naf lil kull min kien b'xi mod involut. Iżda din il-kitba ma tidħolx f'dak li sar biex tħejjew il-produzzjonijiet. Kien hemm ukoll dawk li mingħajr ma qatt urew isimhom, ħadu riskji biex iwasslu l-video u l-audio cassettes bil-baħar jew bl-ajru b'mod li stajt inxandarhom mill-aktar fis fuq MTV Studiorama jew MTV Studio Master. U dan għamluh mingħajr qatt ma nqabdu mill-uffiċjali tad-dwana li kienu dejjem attenti għalihom u għassa tagħhom. Kienu jasluli rapporti li l-uffiċjali tad-dwana kienu jagħmlu l-ħajja tal-passiġġieri infern, imma lil min kien iġibli l-materjal fi Sqallija qatt ma qabduh. Konna smart aktar minnhom. Issa qed nippubblika t-tieni edizzjoni ta' Għandi Missjoni Għalik. Din l-edizzjoni se tiġbor fiha d-djarju tal-1982, u dak tal-1983 kif kien sar diġà fl-ewwel edizzjoni. Imma maż-żewġ djarji l-qarrej se jiltaqa' ma' rakkonti ġodda konnessi mas-snin ta' Ruma u se jsib ukoll materjal ieħor ta' interess qawwi bħal dak tal-battalja legali u tal-attakki fil-Parlament fil-konfront tax-xandir u fil-konfront tiegħi personalment. U qed nagħlaq ir-rakkont din id-darba bir-rebħa tal-Partit Nazzjonalista fl-1987 li qaċċtet il-ktajjen biex nibdew ngħixu fil-libertà u li fissret ukoll ir-ritorn tiegħi bħala ċittadin liberu. L-episodji kollha li qed nirrakkonta f'din l-edizzjoni flimkien jiffurmaw kwadru sħiħ fil-kuntest tal-istorja. Wara din id-daħla għall-edizzjoni 2016, qiegħed nippubblika sensiela ta' artikoli u riflessjonijiet ta' awturi u personaġġi ewlenin li jogħġobhom jikkummentaw dwar il-pubblikazzjoni tal-ewwel edizzjoni ta' 20 sena ilu. Dan qed nagħmlu biex nuri l-apprezzament tiegħi lil dawk li b'kitbithom urew sensibilità lejn l-esperjenzi umani u politiċi li għaddejt minnhom jien. Hu l-ħsieb tiegħi wkoll li dan il-kapitlu ta' x'qalu dwar l-ewwel edizzjoni tal-ktieb jgħin idaħħal lill-qarrejja fl-atmosfera storika u jqanqal fihom aktar interess. Il-fatt li qed nippubblika dan il-ktieb f'għeluq il-35 sena tax-xandir minn Ragusa jagħtini l-unur u l-pjaċir li ninkludi f'din il-pubblikazzjoni l-messaġġ ta' Simon Busuttil, Kap attwali tal-Partit Nazzjonalista. Richard Muscat. X'qalu dwar l-edizzjoni tal-1996 ta' Għandi Missjoni Għalik?
Hawn qiegħed nippreżenta kitbiet u kwotazzjonijiet minn awturi magħrufin li kkummentaw dwar l-ewwel edizzjoni tal-ktieb Għandi Missjoni Għalik li kienet ippubblikata fl-1996. Il-kummenti saru kemm dwar il-pubblikazzjoni kif ukoll dwar l-istorja li l-ktieb jirrakonta. Mhix l-intenzjoni tiegħi li nippubblika ittri ta' ammiraturi jew ħbieb mill-mijiet li rċevejt. Lanqas m'għandi fi ħsiebi li nipproduċi intervisti twal li tajt lill-ġurnali dwar l-istorja tax-xandir tal-partit minn Sqallija. Ma rridx li dawn jiġu interpretati bħala qari ta' xi fan mail, iżda għażilt ftit mill-kitbiet ta' awturi esperti, li bil-ġudizzju awtorevoli tagħhom urew apprezzament għall-valur storiku u fl-istess ħin uman li dan il-ktieb irid iwassal lill-qarrejja.
Henry Frendo fl-ewwel ta' Ġunju 1987.
Richard, kelmtej blaġla biex ngħidlek kemm ħadd gost bl-aħbar li rritornajt f'pajjiżna u li ntlaqajt hekk tajjeb mill-poplu. Fil-kuntest tal-esperjenzi li kellek int iżjed minn ħaddieħor u fil-kuntest tal-korrispondenza ta' bejnietna, dan kien tabilħaqq mument mimli storiċità għal dawk li jifhmu x'inhi storja.
Lino Spiteri fil-gazzetta It-Torċa tat-3 ta' Marzu 1993.
Il-Partit Nazzjonalista fl-Oppożizzjoni snin ilu kellu l-istess għażla. Qatagħha li jmur ixandar minn Sqallija. Kellu l-mezzi, sab il-ħbieb. Kellu ukoll lil Richard Muscat li b'kuraġġ kbir mar imexxi l-istazzjon tan-Nazzjonalisti li minn Sqallija kien ixandar għal Malta. Richard kien spiċċa bata u nqis li dik hi tebgħa fir-rekord Soċjalista. Mill-ftit li sirt naf lil Richard f'din l-aħħar sena, nammirah li meta tqis kemm kellu jdum barra minn artu ma tħassarx u baqa' bniedem ta' onur.
Editorjal Tbatija bla bżonn. In-nazzjon tagħna tal-4 ta' Marzu 1993.
Illum it-tbatija ta' Richard Muscat tidher fid-dawl li jixirqilha, jiġifieri tbatija bla bżonn kaġunata minn min ried jikkontrolla l-imħuħ u d-destin tagħna lkoll. Illum l-istess partit qed jibbenefika minn dak li bata għalih Richard. Jalla l-ammissjoni sinċiera ta' Lino Spiteri, esponent ewlieni Laburista, tispira lil dawk kollha fil-maċina li għadhom ma jridux jammettu li żbaljaw.
Oliver Friggieri, fit-12 ta' Diċembru 1995.
Ritz, ma nfissirlekx kemm ħadt pjaċir li smajt leħnek. U kienet xewqa tiegħi li nkellmek minn żmien ilu, wara dawn is-snin ta' firda. Minkejja kollox, u minkejja li nifhem x'tista' tħoss, u għalkemm dan jista' jidher bħala d-diskors tiegħi fuq pultruna, kif jgħidu, naħseb li nista' ngħir ftit għalik, wara kollox, għal din l-esperjenza tiegħek f'Ruma. Forsi m'hemm imkien isbaħ mid-dar u din tiegħek hi storja fiha nfisha li għandha tinkiteb xi darba. Iżda kollox jiddependi mid-dinja ta' ġewwa. U tagħtini l-impressjoni li inti moralment f'saħħtek biżżejjed biex tilqa' bħalma lqajt sa issa l-isfida taż-żmien.
Kontra Kurrent minn Mario Azzopardi, In-Nazzjon Tagħna tas-6 ta' Mejju 1996.
Il-volum tad-dissidenza li qed jippubblika Richard Muscat ingħata t-titolu Għandi Missjoni Għalik. Missjoni mhix logħba. Ma tagħmilx kapital mill-fehma li ġeneralment il-bnedmin jippreferu jemmnu l-ħażin dwar l-oħrajn u li għalhekk min jitfa' t-tajn għandu l-garanzija li bilfors se jċappas? Il-kelma missjoni għad għandha ħoss ideoloġiku, etiku, kreattiv, solidali, liberatorju. Minn Sqallija, fejn bata ħafna, Richard Muscat kiteb lil martu Joyce u kkwotala strofa

U Richard Muscat joħloq il-metafora dwaru nnifsu, raġel politiku li l-kelma missjoni tinstigah. Jgħid li meta qed tiċċaħħadlu l-libertà, iħossu maqful barra. Il-frotta projbita, aktar ma tkun projbita bla raġuni, aktar tħossha misruqa minnek u allura aktar tkun tridha. U propju minħabba dawn is-sentimenti, jistqarr Muscat lit-Turufnat, jinżillu għasel il-kliem ta' min ġarrab ferm aktar minnu. Għandi missjoni għalik għandu jinqara bħala manifest kontra l-politika intiża bħala logħba, bħala logħba koerżiva, partitarja, jew agħar, statali.

Il-ktieb Għandi Missjoni Għalik ma fihx interpretazzjoni ta' ġrajja. Hu aktar dossier li jirrappreżentalna dokumentazzjoni u jħalli l-interpretazzjoni u l-valutazzjoni ta' dik id-dokumentazzjoni għalina l-qarrejja. X'aktarx li anki dawk minna li kienu qed isegwu lil Richard Muscat mill-qrib ma kinux japprezzaw id-diffikultà tal-operazzjoni li wettaq u li hi deskritta f'dan il-ktieb. Ħafna jiftakru li anki meta l-Partit Nazzjonalista kien applika biex ikollu liċenzja għar-radju, Mintoff kien qal li ma weġibx għal dik it-talba għax ħasibha ċajta, tant kien qisu impossibbli għall-kapaċità tal-partit li jipproduċi radju hawn Malta. Mintoff stagħġeb meta fil-fatt ir-radju beda jiffunzjona minn Sqallija. Imma mbagħad stagħġeb wisq aktar meta attwalment beda jsir ix-xandir televiżiv ukoll. Fil-ktieb jissemma li Mintoff kien qal li fi Sqallija il-Partit Nazzjonalista kellu stazzjon xi erba' darbiet akbar minn dak li konna nafu Malta. Jien li mort fil-post u rajt l-istazzjon nista' nagħti xhieda ta' kemm l-affarijiet kienu differenti minn hekk. U l-ktieb kompla wrieni li d-diffikultajiet jiltaqa' magħhom Richard biex jagħmel ix-xandir possibbli kienu saħansitra akbar Minn dawk li stajt nara jien meta kont ħdejh. Kien jirringrazzja lill-Provvidenza u hi tassew ħaġa mirakoluża kif saru dawk ix-xandiriet. Il-parti ċentrali tal-ktieb hi djarju. Mhux lista ta' memorji, għax dan mhux ktieb ta' memorji, imma xhieda ta' dak li kiteb dak il-ħin stess li ħasbu, spontanjament, kif ħass mingħajr ma qagħad jaħseb fl-ortografija u fis-sintassi. Kollox jagħmel minn dan id-djarju rakkont tabilħaqq kommoventi. Ma tistax tibqa' passiv quddiem il-karba ta' Richard għall-flus li mhux dejjem waslulu fil-ħin. Mal-ħin il-karba tiegħu saret ritornell u l-ħsieb tan-nuqqas tal-flus sar għalih ossessiv. Hekk kif għaddej bir-rakkont, permezz tad-djarju, jikber mal-ħin is-sentiment tan-nuqqas tal-familja. Isem Joyce jibda jirrikorri aktar ta' spiss, u l-qarrej jibda jħoss li qiegħda volontarjament tinbena sitwazzjoni bħal dik li tipprevali fl-istati totalitarji, fejn id-dittatur lill-għedewwa tiegħu jiżolhom. Dawn huma t-teknika u t-tattika li jużaw id-dittaturi biex lill-għedewwa tagħhom iġegħluhom jitilfu l-ekwilibriju. U hawnhekk insibu dokumentazzjoni sottili ta' kif dan il-proċess kien qiegħed iseħħ. Richard iħossu dejjem aktar minsi, imġenneb, imwarrab, issa mhux biss minħabba l-intolleranza tal-gvern, imma anki kif kien qed iħoss hu mill-partit tiegħu stess. U jiftakar Fedi jew f'Louis u jeqred li jinsewh. Ma ċempilx ċar dan, igemgem. Evidentement, f'dik is-sitwazzjoni kien il-ħin kollu jirrifletti u dan kien jagħmlu b'intensità dejjem aktar distinta. Din hi kwalità umana u din hi l-aktar ħaġa prezzjuża li toħroġ minn dan id-djarju. Meta kont qed naqra dan il-ktieb djarju, ftakart li jien kelli parti żgħira fl-istorja ta' Richard. Parti ta' komparsa, b'ebda mod parti ta' protagonist, għaliex ir-rwol tiegħi kien li nżur lil Richard biex inwassallu sinjali ta' solidarjetà u biex inservi f'ċerti każi bħala l-portavuċi tal-Kap jew ta' Lewis. Dan qiegħed insemmih għaliex verament kien l-abbuż ta' dritt uman. Kien it-trattament inuman fil-konfront ta' Richard li ġegħelni nħoss li ma kellix għażla ħlief li nipprova nagħmel dak il-ftit li stajt biex din is-sitwazzjoni inumana possibilment tintemm. Richard kemm-il darba jgħid li l-Kap kien qed jgħidlu biex ma jiġix lura minħabba l-inkolumità personali tiegħu. Inċidentalment nista' ngħid li l-messaġġ li kont qed inġib kien li Richard kien qed jgħid ħalli niġi lura Malta, ħallihom jarrestawni, ħallihom isawtuni imma ma rridx nibqa' aktar hawn. Irrid nerġa' ningħaqad mal-familja. it-tweġiba li kien dejjem jieħu kienet le tiġix. Kien diffiċli ħafna anki dak il-mument biex wieħed ifiehem eżattament x'kienu l-kundizzjonijiet li kienu qed jiġru f'pajjiżna. Konna f'sitwazzjoni fejn nies għand il-pulizija nqatlu bid-daqqiet ta' sieq u fejn ħafna ssawtu. Dan kien it-trattament li seta' jistenna Richard li kieku rifes f'pajjiżu qabel il-waqt. U dan ovvjament ma joħroġx mill-ktieb għaliex il-ktieb hu rakkont mill-perspettiva ta' Richard u dawk l-affarijiet li kienu qed jiġru hawnhekk ma daħlux fir-rakkont tiegħu b'esperjenza diretta. Hu nnifsu kien ansjuż biex ikun jaf tabilħaqq x'kien qiegħed jiġri. Imma ma kienx qed jirrealizza hu stess kemm is-sitwazzjoni kienet ħżienet f'dak il-perijodu bejn l-elezzjoni u meta hu kien qed jagħmel dan it-tip ta' diskors. Jibda meta l-Kap qallu Għandi missjoni għalik. Min jaqra dan il-ktieb ma jifhimx għaliex il-Kap verament għażel lil Richard. Pjuttost jieħu impressjoni falza. Dan għaliex fil-bidu Richard jgħid, Fil-kampanja elettorali ma kienu tawni l-ebda sehem. Donnu allura li anki Richard stess kien issuspetta li l-Kap kien qed jagħtih xi ħaġa x'jagħmel biex kif jgħidu ikun tah xi ħaġa. Nista' naċċertakom li ma kienx hekk. X'ma jidhirx f'dan il-ktieb hu, ngħidu aħna, ix-xogħol li kien għamel Richard fl-Akkademja għall-Iżvilupp ta' Ambjent Demokratiku, l-AZAD. Jien kont naf sewwa ħafna x'kien kapaċi jagħmel Richard għaliex kont involut f'dik l-iskola politika mill-bidu nett. Mela dwar il-ħila ta' Richard qatt ħadd ma kellu dubji. Imma konna nkwetati xorta waħda għaliex Richard kien qed jintalab jissagrifika karriera, pożizzjoni soda maċ-ċivil biex jidħol f'qasam estremament riskjuż. Għaliex riskjuż? L-ewwel nett għaliex il-proġett tal-Għaża bħala ċentru ta' studji politiċi, imniedi sena qabel minn Ċensu Tabone, kien għal kollox ġdid u allura kien żgur li se jkollu ċerti insidi. U t-tieni għaliex il-klima li kienet tirrenja fil-pajjiż kienet deċiżament ostili. Kien hemm il-ħtieġa ta' persuna dedikata bis-sħiħ lejn il-pajjiż biex tidħol għall-inkarigu fuq bażi full-time. Persuna li kellha titlaq ix-xogħol fiss u sigur li kellha biex terfa' fuq spallejha r-riskji kollha involuti fil-proġett. Ħafna drabi u f'diversi ċirkostanzi, Richard kien laqqa' b'suċċess l-abbiltà politika mal-abbiltà pubbliċitarja u tar-relazzjonijiet pubbliċi. U meta Eda ħass li Richard kien il-bniedem li seta' jaqdi l-missjoni tax-xandir minn Sqallija, Kien jaf tajjeb li kien qiegħed iserraħ fuq spallejn wiesgħin. Waqt li Richard kien f'Ragusa, kien hemm problema li kienet tolqot lil Għaża direttament. Kienet is-sitwazzjoni li kienet se twassal għat-tfassil tal-liġi dwar l-indħil barrani li għal Richard kienet ta' inkwiet kbir. Imma kien hemm ukoll ħwejjeġ oħrajn li kienu jkidduh waqt li kien Sqallija bħal ngħidu aħna il-problema tal-flus. Hemm episodju meta mar iżuru John Dalli li kien inkwetat dwar kemm kienet qed tiswa finanzjarjament l-operazzjoni tax-xandir. John qal lil Richard li l-partit ma kellux flus għal dan u r-reazzjoni ta' Richard f'dik is-sitwazzjoni kienet kważi ta' offiża. Mill-ġdid ir-rakkont ta' Richard hu mill-perspettiva tiegħu, li ma setax direttament imiss il-polz tal-qagħda serja li kienet evolviet f'pajjiżna. Ma kienx jaf verament x'kien qed jiġri fix-xaqliba l-oħra tax-xmara. Fl-aħħar, bħala studjuż tal-ħajja politika, insostni li għandi missjoni għalik hi pubblikazzjoni li titfa' dawl fuq kif jinħadmu l-affarijiet f'partit politiku. Għalhekk ukoll dan il-ktieb hu dokument ta' interess storiku kbir.
Romer Scollem, Possible but made impossible fil-gazzetta The Sunday Times tat-dsatax ta' Mejju 1996.

That unfunny joke which amused Mister Mintoff so, and set the tone for the Nationalist Party's victory in 1987, 1992 and 1996 or 1997. PS. Where was Alfred Sant during the Muscat saga?
Il-mixja għat-telgħa. Minn Henry Frendo fil-ġurnal In-Nazzjon Tagħna tal-21 ta' Mejju 1996. Għandi missjoni għalik hu dokument politiku storiku. Ifakkar, jevoka u jippenetra żmien ta' biża'. hu xhieda ta' reżistenza għal żmien bħal dak, żmien ta' sofferenzi indiskutibbli għal min kien lest jiġġieled il-ġlieda għal-libertà. Muscat jikkwota lil Sandro Pertini, antifaxxista, li fehem tajjeb il-messaġġ li għalih, f'dik il-ħabta, ikkommetta ruħu l-Partit Nazzjonalista fl-Oppożizzjoni. Non usate la violenza!

Quando la libertà è perduta, tutto è perduto. Quindi come ieri, oggi e sempre, resistenza. Hekk ukoll kien jgħallem Nerik Mizzi, resistere, resistere, resistere. L-eżempju li ta' Pertini fil-ġlieda antifaxxista ġustament serva tajjeb lil Partit Nazzjonalista u lil Richard Muscat f'dik l-istess għamla ta' ġlieda fis-snin tmenin. Jien niftakarhom dawk ix-xandiriet ta' Richard minn Sqallija. Kienu bħal nifs taħt l-ilma, bħal xemgħa fid-dlam ċappa, bħal sospir mirakoluż fuq sodda tal-mewt, bħal għafsa tal-id fis-solitudni, bħal ritorn tal-iben imbiegħed fid-dar ta' missieru. bħal ossiġenu għall-ażmatiku, bħal injezzjoni tal-peniċillina kontra l-infezzjoni. Fissru bieb jinfetaħ f'ċella mimlija nemus iżanżan madwar barmil bla urina fil-kwartieri tal-pulizija. Fissru kenn taħt ħajt tas-sejjieħ kontra l-gass tad-dmugħ. Fissru tħaxkina mal-antiporta mbexxqa fil-ħarba mill-balal tal-Pulizija Soċjalista fit-toroq dojoq tar-Rabat. Fissru balavostri minn bejt ta' każin assedjat, lest għall-ħruq. Fissru d-dinjità u t-tama ta' poplu ċivili kontra l-barbariżmi primordjali tal-fniek imbiċċra bid-demm iċarċar f'xi triq jew ma' xi gallarija.
One Man's Mission minn Lawrence Mizzi fil-gazzetta The Sunday Times tat-2 ta' Ġunju 1996.
Għandi missjoni għalik is a powerful moving account of one man's dedication to a cause. The book is based on a diary the author meticulously kept

Għażiż Sur Muscat, Għadni kif spiċċajt il-qari tal-ktieb tiegħek għandi missjoni għalik. Xtaqt li nurik l-apprezzament tiegħi, xi ħaġa li nista' nagħmel issa li qrajt il-ktieb kollu. Ngħidlek prosit tassew minn qalbi. Qrajt il-ktieb b'interess wisq akbar minn l-emiep riġjoni ta' Silvio Pellico. li kont qrajt bħala tfajjel, għaliex hawnhekk kont qed niltaqa' ma' xi persunaġġi u karattri li kont naf. U fhimt mill-ewwel li dan il-ktieb kien qed jgħid il-verità kif kien jafha hu u f'ċirkustanzi li għexet il-ġenerazzjoni tiegħi u li minnhom kont maqtugħ għal kollox. Apprezzajt il-ktieb ukoll għaliex qrajtu wara li kont iltqajt ma' xi wħud minn dawk iċ-ċirkustanzi fix-xogħol tiegħi bħala mħallef. Qed nirreferi partikularment għall-każ Gorla, fejn jien kont iddeċidejt li biċċa mil-liġi dwar l-indħil barrani kienet nulla. Ma għandi ebda dubju li dan il-ktieb se jibqa' landmark fil-letteratura Maltija. Nistqarr li l-ktieb ħallieni xi ftit diżappuntat, għax tul l-aħħar mitt paġna ħallieni nifhem li kien se jispiċċa bir-ritorn tiegħek f'Malta. Iżda minflok spiċċa bit-trasferiment tiegħek f'Ruma għal xogħol ieħor, meta l-familja kellha tkun miegħek. Ir-ritratti li jidhru fil-ktieb huma sbieħ u magħżulin tajjeb. kollha rilevanti kemm jista' jkun. Xi inċidenti deskritti jaqtgħulek nifsek u jżommuk fuq ix-xwiek bħal ngħidu aħna dak tar-raġel pastas tal-abita mobili. L-element politiku ma joqtolx l-element personali li jmiss il-qalb u jċaqlaq l-emozzjoni, u l-ħajja familjari tiegħek tirriżulta minn pinsellati ħfief u l-personalità tiegħek u tas-Sinjura Muscat jidhru kif jixraq u jindikaw l-eroiżmu tal-persunaġġi involuti. Il-Malti tiegħek hu mexxej, magħżul tajjeb, imżewwaq, bla tqanżiegħ mill-entraturi bl-Ingliż u bit-Taljan fid-djarju li jżidu l-awtentiċità tal-ġrajja tal-ktieb. L-istampa tal-ktieb ma tħalli xejn x'wieħed jixtieq. Il-ktieb hu nieqes minn żbalji tal-istampa li jweġġgħu l-għajn u li jnaqqsu x-xewqa li l-ktieb jinqara minn kulħadd. Ngħidlek bla tlaqliq li kien jiddispjaċini li kieku ma kellix l-opportunità li naqra dan ix-xogħol tiegħek. Louis Galea, fit-tmintax t'Ottubru 2011,
Richard, kemm ħadt gost niftakar u nammira l-impenn, l-inventiva u l-ħila ta' networking eċċezzjonali li rnexxielek tinseġ ma' tant u tant nies f'din l-operazzjoni li xegħlet l-immaġinazzjoni tal-poplu kollu tagħna. Jien napprezza bil-kbir il-prezz li ħallastu inti u Joyce u uliedkom b'tant kuraġġ, b'tant imħabba għal Malta u b'tant perseveranza u fiduċja li s-sewwa jasal biex jirbaħ żgur. Nimmissja bil-kbir is-sens ta' politika, viżjoni u valuri li xprunawna f'waħda mill-aqwa battalji għad-demokrazija tas-seklu l-ieħor. Kburi li kont miegħek mill-qrib f'din l-esperjenza li wasslet biex fdiet lill-poplu tagħna.

che ci liberasse da tiranni orbati di pietà e di amore. Tu sei adesso ridato commosso a la patria e a la famiglia, a mamma tua, a fratelli e a sorelle, e nulla più al mal somiglia.
Lill-ħabib tiegħi Richie. Poeżija minn Ġużi Sciberras. Ħattart, 5 t'Ottubru 1996.
Ma ninsa qatt iż-żmien 'il bogħod minn artek ta' meta Malta kienet imbikkija għax il-leħen ta' min kien qed ibati ma setax le jinstema' fl-art Maltija. Int kont li ġejt imċaħħad kontra qalbek li tgħix bid-dritt fuq dina l-art Maltija. Int ġejt miżmum li tiġi lura f'darek U sfajt li waħdek tgħix f'art barranija. Għidli int, kemm il-jieli għaddejt waħdek, taħseb, tinkwieta x'hemm lest għall-ġejjieni? Int ridt li f'Malta tibqa' dejjem tidwi l-għajta il-poplu Malti jrid jgħix hieni. Qalbi titnikket meta jien niftakar li mhux barrani imma Malti bħali, weġġagħlek qalbek, firdek minn familtek, u għamillek ħajtek mifnija bil-għali. Imma llum int qiegħed taqsam magħna l-ferħ, is-sliem u l-frott ta' tant tbatija. Ħabib, pajjiżna għandu bżonn ħidmietek biex jibqa' jgħix fis-sliem mingħajr mistħija. Daħla,
Dan il-proġett, jew aħjar din il-missjoni politika, kif kien sejħilha l-Kap tal-Partit Edi Fenech-Adami sa mill-bidunett, wera biċ-ċar li ma kienx sempliċi proġett politiku fis-sens dejjaq tal-kelma, iżda kien ukoll mimli valuri umani u tensjoni morali, ideali u prinċipji qawwijin. Saru ħafna xogħol u sagrifiċċji fis-silenzju. Saru fis-silenzju fis-sens li kienu impenjati ħafna ċittadini komuni li ħadmu mingħajr ma laqtu l-attenzjoni ta' ħadd. Ir-rwol ta' dawn kien li jżommu l-magna organizzattiva tiffunzjona b'mod dinamiku u produttiv. Kulħadd kellu għan wieħed, id-difiża tad-drittijiet tal-libertà li kienu mhedda. Jien kont il-magħżul tal-partit fuq din il-missjoni. Tlaqt minn Malta bid-destinazzjoni ta' Ragusa nhar l-erbatax ta' Ottubru 1981. Ġurnata wara l-oħra, ġimgħa wara l-oħra, xahar wara l-ieħor, gerbu s-snin u ġejt lura f'pajjiżi bħala ċittadin liberu nhar it-tlettax ta' Mejju 1984. u 87. L-għadda tar-rebħ elettorali vera meta Eddie Fenicadami ċempilli ftit wara nofs il-lejl tat-tnax ta' Mejju u qalli, Richie, issa qed inċempillek bħala Prim Ministru u tista' tiġi lura mal-ewwel ajruplan. Bqajt Malta għal ftit jiem u rritornajt definittivament flimkien ma' marti u wliedi fil-31 ta' Lulju 1987. Daqshekk domt barra minn pajjiżi b'konnezzjoni max-xandir tal-Partit minn Sqallija u b'konsegwenza tal-intolleranza tar-reġim Soċjalista fil-konfront tiegħi personali bi drittijieti b'kollox. Kien perjodu li fih bħal donnu ż-żmien waqaf. Il-ħin ma jgħaddi qatt, u jien kont waħdi fl-ewwel sentejn f'Ragusa magħqud mal-familja għal kważi erba' snin f'Ruma. Illum, wara li għadda ċertu żmien, qed nippreżenta dan il-volum, u inħoss li għandi nirrispondi tliet mistoqsijiet qabel ma nistieden lill-qarrej ikompli jqalleb il-paġni ta' ġewwa. Dawn il-mistoqsijiet huma, Fiex jikkonsisti sewwasew il-kontenut? Għaliex ktibtu? U għaliex qed jiġi ppubblikat f'din il-forma? Ħalli nagħmel ħilti biex nagħti r-risposti fi ftit kliem. Prinċipalment dan hu djarju personali li żammejt fis-sentejn ta' Ragusa. Infatti d-djarju jieqaf fl-istil tiegħu hekk kif jien wasalt Ruma. Dan għas-sempliċi raġuni li jien f'dan il-volum qed nirrakonta biss il-ġrajja tax-xandir tal-partit li waqaf bit-tluq tiegħi minn Ragusa jew bil-maqlub jiena tlaqt għaliex il-proġett tax-xandir ma kienx issa aktar meħtieġ. Però hu fatt ukoll li jien ittrasferejt għal Ruma bi tkomplija tal-missjoni politika li issa biddlet biss il-metodu u ċ-ċirkustanzi u speċjalment b'konsegwenza tat-theddid għall-inkolumità personali tiegħi kif kien f'Ragusa. Il-ktieb jiftaħ b'rakkont ta' dak li għaddejt minnu biex sar ix-xandir ta' qabel l-elezzjoni ta' Diċembru 1981. jiġifieri s-sejħa li għamilli l-Kap tal-Partit. It-tħejjija u t-twaqqif tal-istazzjon tar-radju u dak tat-televiżjoni, ix-xandir tal-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista u t-tmiem ta' din il-fażi elettorali li kienet karatterizzata b'tamiet kbar u b'ġirja entużjażmanti lejn dik li kellha tkun ir-rebħa li l-poplu kiseb iżda li kienet lilu misruqa. Imbagħad bdiet il-fażi tar-reżistenza. L-inċertezzi, it-taqtigħ il-qalb, is-sagrifiċċji, id-determinazzjoni kontra l-arroganza, l-għajta u l-ħalfa ta' poplu sħiħ favur il-libertà. Beda x-xandir tar-reżistenza. Ġie siġillat l-impjant. Saret battalja legali kontra l-abbuż amministrattiv tal-awtoritajiet Taljani li ċedew għar-Rikattamento fu sħabu. U hawn jien intfajt nikteb b'regolarità daqs qatt qabel. Infexxejt fil-kitba. Din kienet kitba li fiha esprimejt dak li ħassejt dak il-ħin li ktibt in-noti fid-djarju tiegħi. Tkellimt permezz tal-kitba miegħi nnifsi, għax dak kien l-aħjar mod li jserraħlni f'moħħi u f'qalbi u fis-sentimenti li ħassejt. Irrakkontajt lili nnifsi fatti li ġraw lili u oħrajn li sirt naf bihom dwar il-ġrajja politika tal-Partit Nazzjonalista tal-Poplu Malti u tal-istess pajjiżna. Tajt sura dejjiema fil-memorja lil dawk li ġew iżuruni bħala ħbieb. Dan għamiltu għax tant apprezzajt il-ġest uman ta' solidarjetà tagħhom u li kien jinżilli għasel fil-mumenti twal li fihom kont inħossni 'l bogħod mill-għajn u allura għatxan aktar għall-kumpanija t-tajba u ta' Wens. Kieku kelli nerġa' ngħaddi minn dik l-esperjenza llum, wara l-konvinzjonijiet u t-twemmin fil-prinċipji dejjiema, nerġa' nikkunsidra din il-kumpanija bħala element uman importanti biex inkun f'qagħda aħjar li nseddaq u naffronta l-isfida. Dan id-djarju ma nqisux bħala volum ta' storja akkademika, iżda fih valuri ta' storiċità qawwijin. Ma nistax ngħid lanqas li hu xi awtobijografija kompluta. iżda ċert li mimli, anzi bażat u ispirat minn elementi li jesprimu dak li ħassejt jien personalment u kif għext il-ġrajja jiena stess. Insomma, ħassejt li kien hemm bżonn li nikteb, bżonn li ġie mill-ġewwieni tiegħi, kitba libera, awtentika, ta' liberazzjoni. Ċertament ma ktibtx id-djarju tiegħi bil-ħsieb li jiġi ppubblikat. Mela għaliex qed nippubblikah? L-ewwel nett kienet xewqa insistenti ta' ħafna li kienu viċin tiegħi jew li qraw xi partijiet żgħar mid-djarju b'mod kunfidenzjali. Dawn kollha mbuttawni ħafna biex nippubblika. Fost dawn, fuq quddiem nett, insib lill-Kap tal-Partit Edifene Kadami, li ilu snin juri persistentement ix-xewqa li noħroġ din il-ġrajja għad-dawl tax-xemx. Dejjem qalli li din il-ġrajja storika tagħmel ġieħ lill-Partit Nazzjonalista li mexxa poplu sħiħ wara l-bandiera tiegħu fis-snin l-aktar kruċjali għad-difiża tad-drittijiet demokratiċi u dawk tal-libertà. Kienu wkoll ħbieb oħrajn li saħqu ħafna miegħi dwar il-pubblikazzjoni. Raġuni oħra favur il-pubblikazzjoni ta' din l-istorja hi r-rispett lejn dawk in-Nazzjonalisti kollha li segwew ix-xandiriet bir-radju u bit-televiżjoni minkejja diffikultajiet kultant tassew kbar minħabba reception ħażina, il-kilba u l-għatx għall-vuċi bil-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista kienu tant kbar li dawn iċ-ċittadini Maltin għamlu minn kollox biex isegwu x-xandir tal-istess messaġġ politiku li riedu għalihom, u b'rispett ukoll lejn dawk kollha li b'xi mod taw sehemhom minn wara l-kwinti. Sehem importanti u riedu jafu x'ġara sewwasew fi Sqallija biex il-Partit Nazzjonalista seta' u rnexxielu ixandar. Il-pubblikazzjoni tad-djarju tiegħi tfisser ukoll ġustizzja. Iva, għaliex intqal u inkiteb ħafna gideb u sar tgħawwiġ ta' fatti kontra dan ix-xandir u kontra tiegħi personalment. Saru akkużi tassew inġusti u gravi, bla skruplu u bla ma ġew kunsidrati l-konsegwenzi ta' dik il-kampanja ostili u intolleranti. Dan iva jimmerita tweġiba biex inroddu s-sens tal-ġustizzja politika u f'ġieħ il-verità tal-fatti li għad trid iddawwal il-kitba tal-istorja. Il-proġett tax-xandir tal-Partit Nazzjonalista minn Ragusa kien tassew suġġett ta' kontroversja kbira u mimlija emozzjoni fl-istorja politika ta' Malta. l-istoriċi għad jiġġudikaw. Għall-avversarji politiċi kien ifisser sfida, kontradizzjoni, insubordinazzjoni għal monopolju. Min-naħa l-oħra, għalina, għall-Partit Nazzjonalista, għall-poplu Malti fil-maġġoranza tiegħu, kien sinjal ta' libertà, ta' liberazzjoni, ta' rivendikazzjoni ta' dritt mixħut, ta' reżistenza. Jiena ktibt. Personalment ma ridt noffendi lil ħadd, speċjalment fejn kont kritiku, ġieli kritiku iebes. Ma nżommx f'qalbi, la dak iż-żmien tal-qilla u aktar u aktar illum. Nittama li lili stess din il-ġrajja għallmitni ħafna affarijiet tal-ħajja u tal-konvivenza bejn il-bnedmin minkejja d-differenza fil-fehma u fit-twemmin. Tgħallimt li għall-għożża tal-libertà valla pena kull sagrifiċċju, għaliex hu dmir tagħna niddefenduha aktar milli hu dritt. Jiena konvint ukoll li l-istorja ma titbiddilx biż-żmien u trid tingħad anzi għandna d-dmir nirrakkuntawha kif saret lil ta' warajna, għaliex l-istorja tal-bnedmin hi wirt ukoll. Richard Muscat, 10 ta' Marzu 1996.